און איך וויל קודם ברוכים הבאים ייש כח יעדער עס איז ארויף געקומען לייוו דא, איך וויל בעסיקלי קודם די ערשטע זאך איבער גיין וואס די פראגרעם איז, וואס צו עקספעקטן דא, און בעסיקלי פאר בערך איך וואלט געזאגט בערך דריי אדער פיר יאר קאנסיסטענטלי האב איך ארויף געלייגט שיעורים יעדע וואך, פון געוויסע פיינענשעל טאפיקס וואס איך האב געפילט אז די עולם וועט בענעפיטן פון הערן, איך האב באקומען זייער גוטע פידבעק פון דעם, איך האב געטרייט צו זיין זייער שטארק דיסציפלין כסדר דאס ארויפצולייגן, ס'איז געקומען א פוינט, כ'האב אנגעהויבן עפעס א נייע פאדקעסט, און ס'איז אויך געקומען א פוינט אז כ'האב נישט געקענט אנגיין מיט עס געהעריג, ס'איז געווען זייער טו מאטש פאר מיר, עספעשעלי די זאך פון זיצן אליין און, כ'האב גערעדט צו א קאמפיוטער, כ'האב גערעדט בעיסיקלי צו א וואנט, צו א טעלעפאן, און אזוי איז עס געגאנגען. מענטשן האבן אריינגעשיקט קוועשאנס, כ'האב געטרייט צו ענטפערן די קוועשאנס, סאו האב איך עס געלייגט אויף פאוז פאר אביסל, כ'האב געוואלט זען וויאזוי זאכן וועלן זיין אריינפאלן אין פלאץ, ביז דער אייבישטער האט מיך מכונן דעת געווען אז האו אבאוט כ'מאך עס ווייטער עוועילעבל, עספעשעלי מענטשן שיקן כסדר אריין קוועשאנס און זיי ווילן הערן מיין חוות דעת אויף געוויסע זאכן אין פיינענסעס בעיסד אויף מיין טווענטי פייוו פלאס יערס אוו עקספיריענס האב איך אפגעמאכט איך גיי עס טון אויף אזא וועג איך גיי איינמאל א וואך טרייען ארויפצוקומען לייוו און ווער ס'וויל קען דא קומען פרעגן קוועשטענס אזוי דארפסטו נישט קומען סקעזשולען סעשאנס וואס מענטשן צאלן א פארטשען מיט געלט צו סקעזשולען פרייוועט סעשאנס סאו קום דא ארויף פרעג דא די קוועשטענס און נאכדעם די די די שירעם וואס אונז גיימיר דיסקאסן קוועשטענס וואס איך האב נישט קיין אהנונג וואס מען גייט מיך פרעגן אבער די שירעם גייט אין מיר שוין ארויפגיין אויף די לעקטשערס וואס מ'עט קענען בעזר השם אויסהערן און יעדער העט הנאה האבן סאו אויב דו האסט א קוועשטען וואס דו ווילסט פרעגן רעיז דיין הענט און איך העל דיך זאגן ווען דו קענסט דיך אנמיוטן. אקעי סאו יאסי גאו אהעד.
יא האלאו,
יא, וואס זאגסטו יא? ס'איז א גוטן, קודם איינס וויל איך דיר זאגן אז קודם האסט געדרוקט סטאר סיקס, רייט? כ'האב געדרוקט סטאר סיקס און מ'רופט אריין זאגט מען זאל דרוקן סטאר סיקס. אה אקעי פיין, סאו כ'האב יא גוט געוואוסט, כ'האב יא גוט געדענקט, זייער גוט. סאו קודם כ'האב הנאה צו זעהן דו ביסט א נחשון, דו האסט נישט מורא, דו טאנצט אריין און דו געסט א לימוד פאר יעדן איינעם, ולא אבאי שום לימוד, סאו לאמיך הערן, וואס זאגסטו? שכוח, און קודם כל שכוח און מזל טוב צו די נייע ליין, אפשר האסט עס ליין מיט הצלחה. אמן. די הצלחה האט צו טוהן מיט די עולם, איך זאג אז דאס איז א בערא טעסט, דאס איז א טעסט וואס איך גיי קוקן אויב מענטשן גייען קומען, מען גייט פרעגן, מען גייט רעדן, גייט דאס אנגיין, אויב נישט גיי איך עס פלעין צומאכן, באט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, לוקס לייק די עולם דארף עס, יא, סאו וואס זאגסטו? אקעי, בסייעתא דשמיא. קוועשאן איז בעיסיקלי א זאך וואס איך מיין ס'קען רילעיטן צו אסאך מענטשן, די היימישע אידן. און קוועשאן איז וואס וואס מאכט איינער צו גיין פון א פרילענסער צו עפענען א אייגענע קאמפאני, א פירם. למשל פאר עקזעמפל, איך קען מסביר זיין, בוקקיפינג, ס'איז זייער קאמאן. איז מען קוקט זיך ארום זייט זיי חיים שירן טוהן בוק קיפינג, אז א פרילענסער טוט עס יאר לאנג, ער גייט צו קאסטומערס ער טוט עס אליין פאר זיך, און אנדערע נעמען עס צו נעקסט סטעפ און ער עפענט א קאמפאני. פארשטייט זיך די פאטענשעלס מיט די אלעס וואס ס'נעמט פאר דעם. סאו די קוועשאן איז דריי פוינטס בעיסיקלי. קודם כל וויאזוי איינער דיטערמינט זיין קעפעביליטיס, טעקניקלי, פיינענשעלי, איר קענט טאקע מאכן די סטעפ. סעקנד וואל די קאנצעפט, די מיינדסעט וואס מאכט אים מאכן די טרענזישען, וויאזוי געשעהט עס, ביז די וואס. און די פיינעל פוינט איז וואס איז זיין וואס איז זיין וואס איז זיין עקשול פוינט וואס אין ענד פון מאכן די דזשאמפ אז ער גייט ארויסגיין פון פרילענס און ער גייט עפענען א קאמפאני?
סאו וואס איי מין, זאלסט פארשטיין א מינוט יאסל, ווען איינער איז פרילענס, פרילענס מיינט אויך ער ארבעט פאר מענטשן ער האט זיין אייגענע קאמפאני, ניין? אדער דו רעדסט נישט פון פרילענס דו רעדסט פון איינער וואס איז א עמפלאי וואס ארבעט פאר אים?
ניין, ס'איז דא מענטשן למשל בוקקיפינג, ער גייט זיך ארום אליינס צו קאמפעניס, קען זיין ער האט א נאמען וויאזוי ער רופט זיך, באט א קאמפעני מיין איך איינער וואס האט געעפענט א א פירם מיט האט סטעף און נישט אלע ארבעט קומט אן צו אים. גוט, און אין אנדערע ווערטער ווי דו זאגסט, אנשטאטס דעם וואס דו מאכסט בוקקיפינג פאר מענטשן, האסטו א קאמפעני פון בוקקיפינג, וואס די קאמפעני שטעלט צו די בוקקיפינג פאר קאמפעניס, וואטעווער, אדער פאר אינדיווידזשועל מענטשן, און דו ביסט פשוט דער וואס פארברענגט די סעילס, דו ביסט נישט דער בוקקיפער, דאס איז וואס דו מיינסט צו זאגן, רייט?
און יא. זייער גוט, סאו לאמיר דערנאך זען א זאך יאסל, רוב מענטשן מיינען, רוב מענטשן וואס זענען נישט אין די פלאץ, וואס כ'מיין צו זאגן אז זיי זענען אין א פלאץ פון ארבעטן פאר א קאמפאני אדער א פלאץ פון ארבעטן פאר פאר פאר א צווייטן מיינען אז די ארויסגיין און עפענען אליין איז א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע דזשיניעס סטעפ וואס איינער האט געטון און איך בין נאך נישט רעדי פאר עס יענער איז יא רעדי פאר עס סאו נאכאמאל ס'איז דא אזא זאך איינער איז נאך נישט רעדי און איינער איז יא רעדי ס'איז דא אזא זאך אבער על פי רוב די זאך וואס ס'מאכט איינעם יא רעדי און איינעם נישט רעדי איז אין קאפ אין זיין אייגענע קאפ אז ער ווייסט אז ער איז רעדי איז ער רעדי אז ער ווייסט אז ער איז נישט רעדי איז ער נישט רעדי און וויפיל מענטשן מאכן נישט די מאוו אין זייער ביזנעס נישט וועגן זיי קענען נישט איך זאג אייביג אז אז ס'איז נישט דא קיין שום לעק פון אבאנדענס ס'איז נישט דא קיין שום לעק פון הצלחה ס'איז דא אזויפיל הצלחה און ס'איז דא אזויפיל אפערטוניטי אין די וועלט אבער ס'איז יא דא א לעק פון אווערנעס. דא א לעק פון א מענטש וואס איז זאל זאל זיין אוועיר זאל זיין זאל זיין זאל וויסן זיינע כוחות וואס ער האט און מענטשן וואס זיי מאכן נישט די דזשאמפ על פי רוב קוקן אן די מענטשן פון די אנדערע זייט פון די דזשאמפ כאילו זיי האבן געהאט עפעס א מורא'דיגע מורא'דיגע אפערטוניטי וואס איך האב נישט געהאט די אפערטוניטי און ס'קען נישט זיין ווייטער פון די אמת דאס יעדער איינער האט די אפערטוניטי נאר וואס דען זיי האבן געהאט די מאטיוועישן זיי האבן געהאט די אוודאי איז עס באשערט אבער ס'איז געווען באשערט אז זיי זאלן האבן די מאטיוועישן. באט דארט פאנגט זיך עס אן, כ'האב פונקט געהערט פון איינעם א מורא'דיגע ווארט וואס האט ממש אריינגעקליקט מיט מיר, איף יו פלעי איט סעיף אלל די טיים נעמסטו ארויס די באשעפער פון די גאנצע איקוועישן. א מענטש וואס איז א גאנצן טאג נאר ביזי איך קען נישט וועגן דעם, איך קען נאר דאס וועגן דעם, איז על פי רוב נעמט ער ארויס די אייבערשטער פון די פיקטשער. פארוואס? ווייל אויב דו ווייסט אז דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביסטו אנסטאפעבל, גייסטו אלל די וועי, האסט נישט מורא, טריי צו טראכטן ביי דיר, ווען איך זאג דיר מיינסטו זאגן יעדן איינעם וואס הערט עס, טריי צו טראכטן ביי דיר וויפיל זאכן דו האסט היינט וואס האט דיך איין טאג אויסגעזען אימפאסיבל, נאר האסט געמאכט די ריכטיגע דזשאמפ, האסט געמאכט די ריכטיגע מאוו און דו ביסט אנגעקומען צו עס. ביי איינעם איז עס חתונה האבן, ביי איינעם איז עס האבן קינדער, ביי איינעם איז עס האבן עפעס א געוויסע דזשאב, ביי איינעם איז עס האבן רילעישאנשיפס מיט געוויסע מענטשן, וואטעווער ס'איז, און די זעלבע זאך איינמאל דו גייסט אריבער די דזשאמפ טראכסטו צוריק אה wow ס'איז אזוי איזי, און דעמאלטס ביסטו געווענליך רעדי פאר די נעקסטע דזשאמפ, ווייל אייביג א מענטש וואס ס'וואקסט גייט אייביג האבן די שאלה וואס דו האסט יעצט אויף די נעקסטע סטעפ, איינמאל איז עס א סטעפ איז עס איין סטעפ אהעד און איינמאל איז עס צען סטעפ אהעד, צען סטעפס אהעד, פארשטייסט?
עס סימפל עז דעט, איך ווייס אז זייער אסאך מענטשן ווילן הערן די ענטפער, ניין דו ביסט נאכנישט רעדי, בלייב אויף דיין קאמפארטעבל פלאץ, ווייל דאס איז די באקוועמע פלאץ, דאס איז די באקוועמע ענטפער, wow אקעי איך בין דזשאסטיפייד צו בלייבן אזוי ווי איך בין געווען ביז יעצט, אזוי ווילן אסאך מענטשן הערן, באט דאס איז נישט די אמת, סארי.
יעצט איינער וואס ארבעט אליינס איז האט א געוויסע לימיט ווי סאך ארבעט ער קען אננעמען, ווערסוס איינער וואס האט א קאמפעני קען כסדר עקספענדן ער קען מאכן מער. אבסעלוטלי, אבסעלוטלי, איינער וואס ארבעט אליינס ווען ער נעמט די סטעפ איז גייט אים דאס קאסטן ארבעטאר עס גייט אים קאסטן פעיראל און מיט זיין עקזיסטינג ביזנעס איז קאווערט ער עס נאכנישט סאו גרייט גרייט אין אין אבער ס'קעטש טווענטי טו ער קאווערט עס נאכנישט ווייל ער נעמט נישט קיין ארבעטערס קאווערט ער עס נאכנישט סאו ס'גייט פונקט פארקערט די מיזט נעמען ארבעטערס כדי די זאלסט עס קענען קאווערן סאו לאמיר זאגן אז די בעטס הונדערט פֿופֿציק דאלער א שעה איך מאך סתם א משל אבער לאמיר זאגן די בעטס הונדערט פֿופֿציק דאלער א שעה יעדע דאלער יעדע עקטיוויטי וואס די טוסט וואס די קענסט באצאלן פאר א מענטש ווייניגער ווי הונדערט פֿופֿציק דאלער דאס צו טון איז אן עבירה אז די טוסט עס. אקעי, דארפסט נישט אריינגיין אלל די וועי, פאנג אן מיט פֿינף פראצענט, פאנג אן מיט צוואַנציק פראצענט, וואטעווער, צוביסלעך. באט דו מוזט ערגעץ אנהייבן, דו מוזט נעמען א נעקסטע דזשאמפ. צו ס'איז הייערן א ארבעטער, צו זען אז ווי מער פון די אקטיוויטי זאל ווערן געטון ביי א צווייטן, וכדומה. אין אנדערע ווערטער, דארפסט אייביג קענען זען דיין נעקסטע פלאץ. ווי גיי איך נעקסט?
וויפיל מען צאלט ווייניגער פון וויפיל מען קען מאכן.
רייט, אויב דו קענסט נישט אפארדן קיין ארבעטערס מיינט עס אז דו ביסט זייער אנדערפעיד, ווייל ווען דו וואלסט ווען געהאט א קאמפעני און דו צאלסט פאר איינעם הונדערט דאלער א שעה אין דיין קאמפעני וואלסטו נישט געוואלט זען וויאזוי יענער קליענט אויף די פלאר וואס מען קען צאלן איינעם צוואַנציק דאלער א שעה צו טון, רייט? וואלסטו געקענט באשטיין דיין הונדערט דאלער א שעה ארבעטער זאל דאס טון?
רייט רייט.
נעמסט פארוואס ווען דו ביסט באוואוסט לאזטו דיך אזוי גרינגערהייט טון זאכן דעט יו נאט געטינג פעיד טו דו און דו קענסט איינער זאל פאר סאך ווייניגער געלט דאס טון? מעיק סענס? דיד איי ענסער יור קוועסטשן יוסי? איי גאט איט, איי גאט איט, ווערי, זייער קלארע דורכענשטריך.

די סמאל סורפרייז בעיסיקלי מיינט עני מתנה וואס מען קען ברענדן, ס'איז א ס'איז א געוויסע ס'איז א טול וואס קען העלפן אסאך ביזנעסעס און אסאך ארגענעזעישאנס און אנדערע סארטן וועגן. און איך טרעף זיך יעדע תקופה איך זוך אנדערע סארטן קלייענטס, יעדע איינער וואס איך קוק ארום ארום מיך און איך העלף צו מוסדות און שפעטער העלף איך צו חברים וואס האבן ביזנעסעס צו אריינצוברענגען נייע קלייענטס, איך טרעף זיך א גאנצע צייט זוכן אנדערע סארטן קלייענטס, און לעצטנס אז איך האב אנגעהויבן צוצוהערן וועגן זוכן אייגענע טעלענט, האב איך אנטפלעקט ביי זיך אז איך האב ליב אייביג צו גיין א פיו סטעפס אהעד, און אויסלערנען מיט חברים ווי אזוי מען קען מאכן געלט און ווי אזוי מען קען העלפן אנדערע. האב איך געוואלט וויסן ווי אזוי קען איך טרעפן אין די אינדוסטרי די וועג ווי אזוי איך קען טרעפן מיין

און דו זוכסט סיידווער אנדערע פלעצער ווי דו זאלסט אריינגיין כדי צו טרעפן פאר זיי פראמאושענעל אייטעמס, און דו האלטסט אין איין סוויטשן און ביסט נישט צופרידן מיט די פעקט אז דו האלטסט אין איין סוויטשן צו אנדערע אינדוסטריס ווי דו גייסט העלפן מיט פראמאושענעל אייטעמס, איז דעס קארעקט?

צו די קאסטומערס מיט וועם דו דיעלסט זענען אזעלכע קאסטומערס וואס זענען דיינע דריעם קלייענטס, מינינג ס'דא אפאר מינע קלייענטס, די וועג וויאזוי דו האסט מיר עס אראפגעלייגט האט מיר אויסגעזען אז דו דרייסט דיך צווישן מענטשן וואס דו אפערסט דיינע סערוויסעס וואס ס'איז זייער שווער פאר זיי באמת צו באצאלן פאר עס, בין איך גערעכט מיט דעם?
דאס איז גערעכט, איך דארף זיי אויסלערנען די וועליו דעפענס. זיי האבן נישט, זיי האבן נאך נישט די אינטערעסן צו קויפן. רייט, סאו איך וויל דו זאלסט פארשטיין א זאך, אז ווען א מענטש נעמט ארויס געלט פון טאש פאר א עקספענס, טוט ער עס מיט א שווער הארץ, הלוואי וואלט איך נישט געהאט די עקספענס, ווען איך גיי צום דענטיסט גיי איך ווייל איך מוז, נישט ווייל איך וויל, ווען איך נעם ארויס געלט פאר טריי צו טראכטן עני עקספענס, דיין לעקטער ביל, דיין געז פעימענט, די וואסער ביל, אנפארטשענעטלי איך מוז ארויסנעמען די געלט פון טאש, איך גיי ארויסנעמען די געלט פון טאש, מיין פאוקעס גייט זיין צו זיין ווי ווייניגער ווייל איך וויל נישט האבן די עקספענס. דאס איז אלעס געזאגט געווארן ביי עקספענסעס. אינוועסטמענט איז א אנדערע סוגיא, ווען איך קום דיר אפערן א אינוועסטמענט, איך רעד א מענטש וואס ער האט די געלט, און דו קומסט אים אפערן א גוטע אינוועסטמענט, וועט א מענטש זיין עקסייטעד ווי מער איך קען אינוועסטן אין דעם, אלץ מער קען איך מאכן ריווח, אויב דו ביסט קאנפידענט אין די אינוועסטמענט ווי מער איך קען איך קען אינוועסטן אלץ בעסער איז פאר מיר, אלץ מער בוי איך בוי איך אויף מיינע נכסים, מעיק סענס?
יא יא. וואס איך פארשטיי איז, דו ביסט אין א פלאץ, ווילאנג זיי פארשטייען נישט אנדערש, ביסטו אין א פלאץ וואס די אייטעמס וואס דו פארקויפסט, פארקויפסט עס פאר מענטשן וואס יעדע דאלער וואס זיי נעמען ארויס פון טאש ביסטו אויף די לייעביליטי סייט פון די בעלענס שיעט, דו ביסט א עקספענס, אוי מען דארף שוין צאלן נאך, אוי ווי קען מען דרוקן נאך, ווי קען מען דרוקן די פרייזן נאך וכדומה, די פאוקעס וואס דו דארפסט האבן איז וויאזוי קענסטו טוישן. די עקספענס וואס מ'ספענדט פאר דיר זאל גיין צו די עסעט סייד, יעדע דאלער וואס מ'ספענדט פאר דיר איז א דאלער וואס ס'מאכט זיך צוריק צען צוואנציג דרייסיג דאלער, דאס איז די שאלה וויאזוי דו קענסט אנקומען אהין, יעצט ביזנעסעס, יעדע נערמאלע ביזנעס וואס ס'דיעלט מיט מענטשן פארשטייט אז כדי צו מצליח זיין דארפסטו האבן א געוויסע בודזשעט אין פלעס פאר פראמאשענעל אייטעמס, פאר מארקעטינג, פאר זאכן וואס דו זאלסט געבן א גוטע געפיל פאר דיינע קאסטומערס, ווען דו טוסט אזא זאך וועט דיין ריטורן צוריק קומען זייער שנעל בדרך הטבע, מענטשן וועלן זיין צופרידן וועלן זיי קויפן נאך, מענטשן וועלן זען דיין נאמען מער וועלן זיי קויפן נאך פון דיר וכדומה, ביזנעסעס פארשטייען עס בעסער ווי מוסדות, סאו איך ווייס נישט וואס דיין סעילס פיטש איז, וויאזוי דו פארקויפסט דיך, אבער דאס איז הונדערט פראצענט אז דו דארפסט אויפהערן צו פארקויפן פאר מענטשן פראמאושענעל אייטעמס, דו דארפסט אנהייבן צו פארקויפן פאר ביזנעסעס אדער פאר מוסדות וויאזוי זיי קענען מאכן מער געלט, וויאזוי זיי קענען זען א בעסערע ריטורן אויף יעדע דאלער וואס זיי ספענדן פאר דיר, און ס'קען זייער שטארק זיין אז די סיבה פארוואס דו ווערסט פראסטרעיטעד און דו לויפסט צו א צווייטע פלאץ איז ווייל דו האסט נישט די די מין קלייענט, אדער ווייל דו האסט נישט די מין קלייענט, אדער ווייל דו האסט נישט די סעילס פרעזענטעישן פאר די קלייענט וואס דו האסט, סאו ס ס איך האב א שטארקע בעקגראונד פון סעילס, און און איך קען דיך זאגן ווען מען דיעלט אין סעילס מיט די נישט ריכטיגע קלייענטס עסט עס אויף די סעילס פערסאן זייער שטארק, און ער מיינט אז די פראבלעם איז. די קאסט די פראדוקט וואס איך פארקויף, די כאפסט נישט אז די פראבלעם איז אדער די מענטש צו וועם די רעדסט, אדער די פרעזענטעישן וואס די מאכסט, סאו איי קען גאו אן ענד אן ווי לאנג די ווילסט, באט סאו פאר עם איי מעיקינג סענס?
מאכט אסאך סענס און סאיז אוועליבעל אינפארמעישן, מיין שאלה איז נאר ווי דו זאגסט אז ס'מאכט באמת נישט קיין נפקא מינה וואו איך גיי זיך אפשטעלן, איך דארף נאר זיך צוגעוואוינען צו טרעפן די אמת'ע וועליו דערפון און ריכטיגערהייט עס פעקעדזשן און פרעזענטן?
דו דארפסט זיך צוגעוואוינען אז יעדע מאל וואס דו רעדסט מיט עניבאדי פון דיין אייטעם, זאלסט קיינמאל נישט פארקויפן דיין אייטעם פאר ס'קומט אן, ס'דארף, לעטס פוט איט דיס וועי, אויב דו דארפסט פארקויפן דיין אייטעם האסטו געמאכט זייער זייער א לאוזי דזשאב. א גוטע דזשאב, אויב דו מאכסט א גוטע דזשאב וואלסטו קיינמאל נישט געדארפט פארקויפן דיין אייטעם נאר וואס ס'וואלט געדארפט אנקומען די פוינט אין די פרעזענטעישן וואס די קאסטומער וואלט דיר געזאגט, סאו קענסט מיך העלפן מיט די פראדוקט? וואסערע פראדוקט האלטסטו איך זאל מאכן? איך וויל ספענדן כך וכך, אויף וואסערע זאך זאל איך עס ספענדן? טאמער דו טוסט א גוטע דזשאב וואלסטו קיינמאל נישט געדארפט פארקויפן דיין פראדוקט, דו וואלסט נאר געדארפט רעדן מיט די קאסטומערס פון געוויסע סאבדזשעקטס, די נעטשרעל נעקסט סטעפ אין די קאנווערסעישאן וואלט ווען געווען אז די קאסטומער פרעגט דיך וואס צו טון. די וועג צו צוקומען צו דעם איז, און איך ווייס אז דאס איז א מורא'דיגע שווערע זאך פאר מענטשן צו טון, איבערהויפט א מענטש וואס האט א ניד פון מאכן געלט, האסט א ניד איך מוז יעצט מאכן געלט. טאמער דו קענסט דעוועלאפן א סקיל אז ווען דו רעדסט מיט א קאסטומער זאלסטו קענען ארויסווארפן אין גאס דיין ניד פון מאכן געלט. דו דארפסט יעצט קאווערן די באנק, דו דארפסט יעצט, דו האסט אסאך עקספענסעס, דיין בודזשעט איז נישט געקאווערט, אלעס פיין און וואויל. די סעקאנד וואס דו וואקסט אריין צו די פרעזענטעישן זאלסטו קענען סאמהאו סייקאלאדזשיקלי לאזן דיין גאנצע פעקל אינדרויסן און אריינזומען וואן מיליאן פערסענט אויף די קאסטומער. וואס זאל מיך אריין אויף די קאסטומער? דא זיצט א איד, ער האט א אישו, ער האט א גאול, ער וויל עפעס אקאמפלישן, וואס שטייט אים אין וועג פון אקאמפלישן וואס ער וויל אקאמפלישן? וויאזוי קען איך אים העלפן צו אקאמפלישן וואס ער וויל אקאמפלישן? אמאל איז די סעלושען דיין פראדוקט און אמאל איז נישט די סעלושען דיין פראדוקט, דאזענט מעטער, דו קענסט אריינזומען הונדערט פראצענט, פארשטייט זיך אז דאס זיצן אזוי מיט מענטשן און און אייביג עס אנקומען א אנדערע סעלושען נישט דיין פראדוקט וועסטו דארפן אדער טוישן פראדוקט וואס דו פארקויפסט אדער וועסטו דארפן סאם האו טרעפן נאך סיבות פארוואס דיין פראדוקט איז יא א סעלושען פאר זיי באט אין דזשענערל דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע סקיל און איי פראמיס יו מיטן אייבירשטנ'ס הילף בדרך הטבע נאכאמאל אייביג איז דא חוץ מדרך הטבע באט בדרך הטבע אויב דו גייסט דיך אויסלערנען א סקיל פון וואס אונז האמיר יעצט געשמועסט און קענען אריינזומען אין א מענטש וואן הונדערט פראצענט זיין דארט ווען דו רעדסט מיט אים, אזוי ווי איך בין יעצט הונדערט פראצענט מיט דיר ווען איך רעד מיט דיר, איים טרייאינג, כ'האף אז דו זעסט עס, כ'האב אסאך זאכן גאוינג אן אין מיי לייף באט איך בין אריינגעזומט אין דיר יעצט ביקאוז דעטס וואט יו דיזערוו, יו שאוד אפ, יו עסקט א קוועשטן, איי וואנט טו בי וויט יו א הונדערט פראצענט. אויב דו גייסט דיך דאס אויסלערנען צו טון. איז די סקיי די לימיט צו דיין סוקסעס בעזר השם, ווייל מענטשן האבן אישוס, מענטשן האבן גאולס, און אויב דו האסט א דיסענט פראדוקט וואס ס'קען סאלוון די אישוס פון די מענטש מיט וועם דו רעדסט, כ'מיין דער איז נאו ריזען אין די ווארלד ס'זאל נישט וועלן דיעלן מיט דיר, אויב דיין פראדוקט איז די סעלושען פאר זיינע אישוס. און אויב די פראדוקט איז נישט די סעלושען פאר זיינע אישוס, אבוויעסלי יו ספיקינג טו די ראנג פערסאן אדער האסטו די ראנג פראדוקט. זעהט פיין גייט א שכח פארן איך האב מיין תשובה. מעיק סענס?
יא. אקעי געוואלדיג וועסט האבן אסאך הצלחה. עני אדער קוועשאנס? אז נישט עמער דא ענדיגן און דאס וועט זיין די שיעור פאר די וואך. אקעי סאו נעקסטע וואך אם ירצה ה' גייט עס נישט זיין די זעלבע צייט, לכאורה גייט עס זיין, לאמיך זעהן איין מינוט, לכאורה גייט עס זיין מיטוואך, ניין נישט מיטוואך אפשר מאנטאג, איך האף ס'גייט זיין מאנטאג, איך וועל לאזן וויסן מאת שםאויף אימעיל, באט קום פריפעירד מיט דיינע קוועשטענס און. אסאך אידן, ביידע וואס האבן דא געפרעגט קוועסטשענס, האבן זיי געפרעגט אזעלכע קוועסטשענס וואס ס'איז דא טויזענטער טויזענטער אידן וואס וואלטן געוואלט הערן ענטפערס אויף די קוועסטשענס, און איך מיין אז איך האב דא נאך איינער וואס האט גערעיזט די הענט. יא, וואן טו וואן ניין, גאו עהעד.
יא גוט יאר ר' חיים, גרויסן שקויעך פאר איך בין א איך בין א סטודענט פון די אפשענס פראגרעם און פון די מעסטערמיינד, ממש ממש עמעזינג עמעזינג וואס וואס ס'גייט פאר און ס'איז ממש אנסטאפעבל, כ'מיין איך הער די ווערטער איינער טאטשט די אייבערשטער ווערט ער אנסטאפעבל, כ'זע יעצט א לייוו עקזעמפל איינער וואס ממש איך איך איך האלט אביסל איך האלט פון א ענגעל האלט איך מיט די סקעדזשועל און איך זע ממש נישט קיין. כ'זע ממש נישט קיין רגע וואס ר' חיים טוט נישט פאר כלל ישראל, ס'איז אנבעליוועבל. שכוח. איך וויל שיפטן אביסל די די ערשטע צוויי קוועשאנס איז געווען אויף ביזנעס, איך וואלט געוואלט שיפטן א טראפ אויף אינוועסטמענט. די די קאמאן מהלך, די צוגאנג וויאזוי מענטשן וויאזוי מענטשן קוקן אן אינוועסטמענט איז געווענליך מיט א. מיט א טרעדזשעקטארי, ווען מענטשן האבן א געוויסע גאול ווי זיי ווילן אנקומען, רעטייערמענט, חתונה מאכן, אדער שארט טערם אז זיי ווייסן זיי גייען דארפן האבן קעש צו קלאוזן א הויז, אזעלכע איידיעס, און זיי האבן געווענליך א טיים פרעים אויף וואס זיי ווילן ארבעטן. ס'איז אבער דא אויך ווען סתם איינער זוכט קעפיטאל פרעזערוועישאן, ער זוכט צו נעמען זיין, ער איז שוין קאווערד מיט אלע זיינע גאולס, פאר ריטייערמענט איז ער קאווערד, פאר פאר פאר חתונה מאכן איז ער קאווערד, דאן טרעפט ער זיך מיטסתם מיט א מיט א מיט א טשאנק אוו מאני יעדע חודש וואס ער וואלט ווען געוואלט טרעפן א וועג וויאזוי עס צו וויאזוי עס צו וויאזוי עס צו האלטן, יעצט צו זאגן פאר אים מארקעט, מארקעט איז נישט אייביג די תירוץ פאר איינער וואס וויל סתם האלטן געלט ער זאל קענען האבן עקסעס צו דעם עני טיים, זאגן פאר אים שארט טערם באנדס, מאני מארקעטס, די זאכן איז אויך נישט אבי די עצה ווייל ס'קען זיין ער גייט עס דארט לאזן פאר צען פופצן יאר און און דאס די די אינפלעישן וועט צאם אויפעסן אלע זאכן ער וועט גארנישט ער וועט גארנישט האבן פון דעם. מיין קוועשן איז צו ס'איז דא עפעס א הייבריד איידיע פון גיין פון גיין נעמען א א פארטפאליאו און עס דעזיינען אויף א וועג אז ס'זאל ס'זאל נישט צופיל באונסן, האבן נייס ריטורנס און אויף די וועג צו קענען האבן. איזי עקסעס צו דעם אין טיים אוו ניד.
ווערי גוד קוועסטשען. סאו לאמיך איבערזאגן דיין קוועסטשען וואס איך פארשטיי אז דו פרעגסט ווען איינער האט געלט אוועקגעלייגט נישט פאר א ספעציפיק גאול און נישט נאר ס'איז נישט פאר א ספעציפיק גאול נאר אלע זיינע גאולס עז פאר עז הי נאוס איז טעיקען קעיר אוו און ער וויל וויסן וואס צו טון מיט אזעלכע געלט צו נעמען ווי ווייניגער ריסק און ס'זאל נאך אין די זעלבע צייט קענען וואקסן. רייט?
יא.
געוואלדיג. סאו לאמיך קודם צונעמען אביסל די שאלה אויף קליינגעלט וואס איך מיין אז ס'איז וויכטיג צו זיין אויפריכטיג מיט דעם, און דאס איז לאמיר זאגן אז דער מענטש טראכט אז ער האט אוועקגעלייגט גענוג געלט פאר יעדע זאך, איז דאס טאקע אמת? איז דאס טאקע די סיטועשאן? אין אנדערע ווערטער, טאמער דו נעמסט די געלט און דו, לאמיר זאגן דו גייסט גייסט עס אוועק געבן פאר צדקה, לאמיר זאגן דו גייסט אוועק געבן פאר אנדערן די געלט, גייסט עס געבן פאר דיינע קינדער, גייסט וואטעווער, ביסטו טאקע מסודר מיט אלע דיינע גאלס, אדער ס'איז נאר אז דו סעיוו'סט יעדע חודש גענוג געלט פאר אלע דיינע גאלס, און ממילא ווייסטו אז דו ביסט אן טרעק אנצוקומען צו דיינע גאלס, און די און די געלט דארפסטו נישט האבן פאר די זאך, דאס איז קוועשאן נאמבער וואן וואס איך וואלט קאנסידערט. קוועסשן נומער טו וואס איך וואלט קאנסידערט איז, ווען דו זאגסט איך בין מסודר אוועקצולייגן געלט פאר ריטייערמענט, דו ווילסט ווילסט ענטפערן קענסטו ענטפערן, באט דו מוזט נישט. אהמ, סאו קוועסשן נומער וואן, איך וויל סתם זעהן צו איך האב עס פארשטאנען גוט, עס מיינט אז אהמ די די מענטש האט באמת די פאנדס אוועילעבל פאר די פאר די פאר די אפקאמינג עווענט, אדער איז סתם אז ער ער ער זיין קאנטריביושענס וואלט ווען אויסגעקומען לויט זיינע חשבונות אז ס'גייט אנקומען דארט?
קארעקט.
אקעי, סאו נניח אז ס'איז טאקע נאר בעיסד אויף חשבונות, ס'איז בעיסד אויף חשבונות אז אויב ער איז יעצט צוואַנציק יאר אלט און ער גייט ריטייערן ביי די סיקסטי פייוו אויב ער לייגט יעצט אוועק פֿינף זעקס זיבן טויזנט דאלער א יאר וואלט ער ווען אנגעקומען צו א אמאונט וואס וואלט אים געקענט יא יא אקעי. יא, קארעקט, קארעקט. און איך האב הנאה דו האסט געמאכט די נניח, ווייל די אזא נניח גייט נאר טון איינער וואס איז בערך צוואַנציק יאר אלט, צווישן דיר און מיר גערעדט, אקעי?
יא. א דרײַסיק פֿינף און דרײַסיק יעריגע איד גייט דאס געווענליך נישט זאגן. פארוואס? ווייל ער האט זיך שוין אויסגעלערנט אז יעדע חשבון וואס ער האט געהאט ביי די צוואַנציק האט זיך נישט אויסגעארבעט און ס'איז געווען אנדערש. סאו האפנטליך אז ס'איז געווען אנדערש אויף א גוטע וועג. ניין, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך צו זען, ווייל איך געדענק איך בין אויך געווען צוואַנציק יאר אמאל, און ווען ביסט מער מיט צוואַנציק יאר טראכט מען, קוק אן, בדרך הטבע, נארמאל, מיין בודזשעט קאסט מיך אזויפיל און כ'קען אוועקלייגן אזויפיל, בלא בלא בלא בלא בלא, און די צוואַנציק יעריגע אינגערמאן רעדט כאילו איך בין א צוואַנציק יעריגע אינגערמאן ממילא איז עקס וויי זי. א דרייסיג יעריגע אינגערמאן איז אנדערש, דו כאפסט נישט אז דו גייסט איין טאג זיין די דרייסיג יעריגע אינגערמאן. און דו כאפסט נישט אז דו גייסט איין טאג זיין דער פערציג יעריגע אינגערמאן, סאו איך רעכן אויס מיין בודזשעט כאילו איך האב איין קינד און אהער און אהין, דו גייסט דאך האבן מער קינדער בעזר השם, סאו וואס איז די פוינט? סאו באט דאס איז איין חשבון וואס מען דארף נעמען אין קאנסידערעישאן, וואס שיינער איז די ריטייערמענט. די עיקר פאוקוס אין מיי האמבל אפיניאן וואס א אינגערמאן דארף האבן, אויסער אוועקלייגן געלט פאר אלע זיינע זאכן, איז צו האבן ווי שנעלער גענוג פעסיוו אינקאם צו קענען קאווערן זיינע עקספענסעס. יעצט א מענטש דארף טוען זאכן, א מענטש דארף טאר נישט גיין ליידיג, און אפילו ווען דו האסט גענוג אינקאם צו קאווערן די עקספענסעס דארפסטו נאך אלץ, אויסער אויב דו זיצט און לערנסט א גאנצן טאג, פון דעם רעד איך נישט, באט איך רעד יעצט אין דזשענערל. דארף א מענטש דארף א מענטש וויסן אז דיינע דיין אינקאם דיין פעסיוו אינקאם איז גענוג צו קאווערן דיינע עקספענסעס. איינמאל דו האסט די צוויי זאכן אין פלאץ קענסטו פרעגן נאכדעם די קוועשטן וואס דו האסט געפרעגט און ביטווין יו ענד מי ווען דו גייסט האבן די צוויי זאכן אין פלאץ גייסטו מיך שוין נישט פרעגן די קוועשטן ווייל דעמאלטס קענסטו ארויפקומען דא און דו קענסט געבן די ענטפערס.
יא, און העדזש פאנד מענעדזשערס וועלן שוין דעמאלטס מיך נאכלויפן צו נעמען צו נעמען מיין געלט, און זיי וועלן מיך שוין מסביר זיין וויאזוי זיי קענען עס טון. יא, איך פארשטיי. דו מוזט אפשר דיסיידן צו דו ווילסט עס אינוועסטן, צו דו ווילסט עס אויסגעבן, צו דו ווילסט טון וואטעווער, באט דאס איז נישט, דאס איז פאר דעמאלטס. טאמער דו האסט עקסטערע געלט, זע צו פאנדן, פריפעיען דיינע סעיווינגס גאולס, דיינע אינוועסטמענט גאולס, אז דו זאלסט עס האבן דאן ווי שנעלער. און זאלסט האבן א א גוף פון פעסיוו אינקאם אויך. סאו בעסיקלי די די קשיא איז סתם איז סתם א טיארעטיקל קשיא און געווענליך אין אין מציאות דארף עס קיינמאל נישט אויסקומען. אקעי? זייער זייער אנדערסטוד. יא. פארשטאנען. געוואלדיג.
אקעי. זייטס געזונט אלע. זיך זעהן בעזהשם. ווער ס'וויל קומען נאכאמאל און און פרעגן קוועשאנס גרייט אן דיינע קוועשאנס נעקסטע וואך מאנטאג נאכט בעזהשם מאנטאג נאכמיטאג האפענטליך צוויי אזייגער די זעלבע צייט באט כ'על ארויסשיקן א אימעיל כ'על לאזן וויסן בעזהשם. זייטס געזונט און שטארק, הצלחה רבה.